Хөрмәтле райондашларыбыз! Бүген безнең туры эфирыбызның кунагы Нәҗип Нәкыйп улы Хаҗипов. Ел тәмамланырга да санаулы көннәр калып бара. Бу вакытта без еллык эшчәнлегебезгә йомгак ясап, яңа елга бурычлар куябыз. Нәҗип Нәкыйпович, агымдагы елда районда төзелешләр чоры булды дисәң дә, бер дә ялгыш булмас. Сөйләшүне шуннан башласак иде. Хәерле иртә, хөрмәтле райондашлар, кадерле дуслар, кайткан кунаклар! Узып баручы 2022 Юлбарыс елы районыбыз өчен шактый куанычлы булды. Уртак хезмәт белән без зур эшләр эшли алдык, авыл хуҗалыгы өлкәсендә дә, төзелеш өлкәсендә дә һәм экономикада үзенең яхшы Итогларын, нәтиҗәләрен бүгенге көндә күрсәтә. Ел ахырга, ел ахырына килеп җитте. Төзелешкә килгәндә, чыннан да, зур эшләр эшләнде. Мин юл өстеннән башлап китәсем килә. Унбиш километр без Татавтодор белән яңа асфальт җәйдек. Шәткә авылын күп сораулар буенча алдан бар иде, имсин белән тоташтырдык. Шулай ук Мәтәскә Лесной ягына эшли алдык. Теләченең әйләнеп уза торган юлында да шактый эшләр эшләнде. Шулай ук инде авылларда, район үзәгендә стоянкалар һәм башка эшләрне алып бардык. Зур эшләр ул да булса мәктәпләрдә, балалар бакчаларында булды. Әбде, Мишә, Савыш мәктәпләрен дә, балалар бакчаларын бергә кушып экономикасын яхшырта алдык. Район үзәгенә килгәндә, Халык күптән әйтә иде инде, монда булса безнең үзәк больница, анда 86 нчы елны төзелгән өлешенә зур ремонт эшләре алып бардык, ул 100 миллион сум тирәсенә төште безгә. Минем зур рәхмәт әйтәсем килә анда эшләгән врачларыбызга, түзгән врачларга, түземлекләре өчен, профессионал батырлыклары өчен. Шулай ук район үзәгендә без Канализация системаларын яңадан сүтеп җыйдык, беренче этабын дип әйтәбез. Су кертү буенча эшләр алып бардык. Сөтмай заводын моторлый алдык, тышкы яктан һәм эчен дә тутырдык яңадан. Менә почта зданиесе, анда эшләр эшләнде. Шулай ук семенной инспекция дибез, анда эшләр эшләр алып бардык. Гомумән саный башласам, зур күләмдәге эшләр эшләнде. Зур рәхмәт әйтәсем килә төзелештә эшләгән эшчеләребезгә.

Шулай ук акча кереме узган ел 750 миллион тирәсе булса, быел миллиард ярым без уйлыйбыз. Менә бу суммалар 2023 елда безгә шактый ярдәм итәр дип. Бүгенге көндә ашламлар туплау дәвам итә һәм язгы кыр эшләренә язгы кыр эшләренә әзерлек эшләренә керештек. Төзелеш өлкәсендә дә тик торылмады. Зур күләмле эшләргә килгәндә, ул да булса Агус җәмгыяте, Бөртек эшкәртү заводын бүгенге көндә җыеп киләбез аны. Уйлыйбыз, 2020 нче елның уңыш астына шушы заводтан чыккан симәнәләр белән чәчербез дип. Игенче җәмгыятен дә комплексны төзеп бетерү алдында торабыз, беренче кварталда без аны файдалануга тапшырырбыз дип фикерлибез. Бүгенге көндә соңгы штрихлар бара, анда кайтты оборудованиеләр, саву залы өчен һәм башка эшләрне йомгаклап киләбез. Алар хуҗалыгында да күңелне сөендерәләр. Җир эшләрен бетердек Мең башка дигән комплекста. Беренче чиратын киләсе елда үзләрен тапшырырга планлаштырабыз. Башка хуҗалыклар да тик тормады. Агролак Шәтке авылында, шулай ук Чулпан хуҗалыгында, Баландыш хуҗалыгында шактый эшләр эшләнде. Гомумән алганда, авыл хуҗалыгы 2022 елда Чын мәгънәсендә фидакарь хезмәт белән үзләренең эшләренә лаеклы шушындай елны йомгаклыйлар. Шулай ук спортчыларыбыз да сынатмады. Теләче районы быел да көрәштә үз урынын саклап кала алды. Безнең көрәшчеләребез үзебезнең районда түгел, башка районнарда да көрәшәләр, көрәшсеннәр, булдырган егетләр, булдыралар егетләребез. Шулай ук менә Россия күләмендә Шәтке кызларыбыз призлы өченче урынны алдылар. Яңадан килеп карасак, республика чемпионнары алар булдылар. Гомумән, яңа төр спортка дагын игътибарны арттырдык. Дзюдо көрәше буенча, картинг буенча, аннан соң менә быел беренче мәртәбә мотоцикл ярышлары уздырдык Алан авыл җирлегендә. Көтелмәгән шундый күп кунаклар килде. Киләсе елга без аны яңадан Икенчерәк форматта матуррак, тулырак итеп уздырырга планлаштырабыз. Хоккей буенча, футбол буенча күрсәткечләребез матур. Йөзүдә аерым чемпионнарыбыз бар, яшь буын үсеп килә. Гомумән алганда, алга табадагы спортка зур игътибар биреләчәк, чөнки спорт ул сәламәтлек, спортта үскән егетләр, минем әйтә торган сүзем бар, алар һәрвакытта да бергә булалар, бердәм булалар, берсен-берсе бервакытта да ташламыйлар. Спорт, теләченең йөзе, алга таба аның киләчәге бар, без шулай дип аны алга таба алып барачакбыз. Әйткәнемчә, яңадан алга таба дәвам иттерәчәкбез. Сәнгать өлкәсенә килгәндә, быелгысы елда шактый эшләр эшләнде. Бер генә бәйрәмнән дә безнең артистларыбыз читтә калмадылар. Культура өлкәсендә эшләүчеләр Без федераль Сабантуйларын дагын, башкаларын дагын йөрдек. Үзебезгә дә кунаклар бик күп, күп килде. Әлбәттә, бөтенесенә кирәк акча. Ул юнәлештә дә эзлекле эш алып бардык һәм инде зур күләмле проект дип әйтергә кирәк. Районыбыз тарихында беренче мәртәбә Туган телләр елы быел, быел узып бара торган районда халкыбыз белән бергәләп Җәй буе алмаш фильмын төшердек, бүгенгесе көндә бик яратып карыйлар, бик яратып карыйлар. Менә кичә генә мисалны китерәм, кич белә хуҗалыклар, авылларда йөргәндә, хуҗалыкларда йөргәндә, сигездән соң бер кешене табып булдым, бу кайда, бу кайда дип сорыйсың, кино карыйбыз әле дип сөйләштерә. Күңелле, әлбәттә. Карап бетерергә кирәк егерме сериясен дә.
Э, Нәҗип Нәкыйбович, Русия мобилизация кысаларында бер төркем райондашларыбыз хәрби бурычларын үтәргә киттеләр. Алар белән элемтә бармы, гаиләләре белән күрешәсезме? Менә бу хакта да әйтеп китсәгез иде. Русия мобилизациягә чакырылган райондашларыбыз белән көндәлек эш алып барабыз. Беренче көннән Сава военкоматыннан киткәннән бирле һәрбер э, Һәрбер озату көнендә катнаштык, аннан соң берничә мәртәбә Казанда, Казанэкспода, танып училищеларында булып кайттык. Аларның гозерләрен һәрвакыт үтәп барырга тырышабыз. Әлбәттә, бөтен нәрсәне дә көч итеп бетми. Мине зур рәхмәт әйтәсем килә районыбызның халкына ярдәм иткән өчен. Мобилизациягә чакырылган егетләребез белән менә өч көн, дүрт көнлек кенә очрашып сөйләштем. Э, Столпская кайтканнар иде, аларның фикерләрен тыңладык. Аллага шөкер, барсы да исән саулар, бары тик исән сау өйләнеп кайтуларын гына телибез аларның. Э, машина алдык, бөтен халкыбыз белә, бик зур рәхмәт яңадан кабатлап әйтәм. Бу ханкы дип әйтә УАЗны, аны җибәрдек, барып җиттеләр исән сау, хәбәрләре килде, бөтенебез дә беләбез, күрәбез. Шулай ук инде күпмер күләмдә Алар сораган әйберләрен дә гел, халык китергән әйберләрне биреп җибәрдек, җылы киемнәр, анда ашау-эчү әйберләре һәм башка аларга кирәк-яраклар, фронтта кирәк әйберләрне көндәлек алар белән элемтәдә торабыз. Районыбызның депутатлары, җитәкчеләре һәр семьяга бүлеп бирелгән. Менә Яңа ел алдыннан да йөреп чыктык. Ә инде көндәлек тормышка килгәндә, алар белән аралашып, Хәбәрдә торабыз, хәбәрдә торабыз. Минем теләк бары тик бер, исән-сау кайтуларын гына көтәбез алар.
Безнең тур эфирыбыз инде ахырына да якынлаша. Сезгә чираттагы соравыбызны бирәсебез килә. Атнага бер тапкыр сез район халкын кабул итәсез. Күбрәк сезгә нинди мөрәҗәгатьләр, гозерләр белән керә икән? Бик җитди сәбәпләр булмаса, барысын да үзем кабул итәргә тырышам. Бүгенге көндә килгән кешеләрнең ул да булса шушы Мобилизация кысаларын да чакырган сораулары бар, алар буенча сөйләшеп алабыз. Яңадан көндәлек тормыш буенча киләләр. Элек телим, алга куйган бурычларны бергәләп үтәп чыгарга. Һәм инде бүгенге көндә мобилизацияннан егетләребезнең исән-сау кайтуларын телим. Исәнлек-саулык, шулай итеп, киләсе елларында бергәләп матур итеп узарга язсын.